Hai selamat malam gulai ngaku baru ini maneng duduk entap endang iya baka selama ini bisi mai ke kitai jerita entu ke datai ari siku peninga kitai iya nya aya apai jerita tu amat kala nyadi ba tubuh iya empu. Ba taun dua ribu lima, lebuh iya ke enggau bala kaban iya ke sama sekula ba IPT, Baum niki Bukit Sentubong. Baka selama mega, ini bisi ninggalka kita link FB aya apai enggau link email tauka link WhatsApp ini empu ba deskripsyen ba baruh nya dia engka kita bisi deka bekunsika cherita kita. Nyadi. Jerita tu nyadi lebih kurang lapan belas taun ke udah, kena ke taun dua ribu lima, aya apai enggau bala nembiak sekula tinggi ari IPT laban ke bebai niki bukit tauka hiking, climbing sereta bemalam ba punjung bukit Gunung Sentubong ke bisi ba Kuching, Sarawak. Haa, kitai ngena nama Ayul nyadika nama karung aya apai. Ujung bulan tujuh kena ke Hari Minggu, Ayu enggau tiga puluh empat iku bala kaban iya ke bukai ke sama nembiak IPT mega baum bebai niki Bukit Sentubong sereta bemalam ba punyung Bukit Sentubong. Tumu pagi Hari Enam, sida sebuat pen mupuk ari Pasar Besai Kuching nuju ke Bukit Sentubong. Sida ke mupuk tumu pagi nya kira iya pukul lima pagi laban sida iya nangi enggai ke jalai ji iya menti sida iya laun. Kira pukul tujuh pagi, bas ke ditepan sida iya penuntung ba palan paking ke bisi disedia ke orang ba kaki Bukit Sentubong nya dia. Nyadi, sebedau sida niki, ayu meri sida seleka dua jaku lalau, jaku tangkan, ngasuh sida nyaga mulut, nyaga ulah anang ke mit sengapa, anang ngemai utai tauka barang ke bisi ba sebelah jalai, anang mayuh jaku tauka bekenangka pangan mega rindu tauka orang laki enggau mayuh meh jaku ayu tu nangkan bala iya ke. Enda alah dirintai kini ba ditu. Ayuh mega ngasuh sida meresa semua utai ke dikena sida iya, baka lampu pichit, telipun enggau utai bukai mega ayuh ngasuh sida iya meresa kereban nya engka ka idup tauka enggai. Sida ke bukai sama bela nanduk kepala nandaka sida iya mereti enggau utai ke dipadahka ayuh ngagai sida. Nyadi bisi deh dua iku ari sida bukai nya nyaut sereta ngelesaika ayuh. Au mereja kampung ke dikesayau seraya ke ketawa le lekai. Pukul tujuh tiga puluh pagi nya sida sebuat berengkah niki Bukit Sentubong nyadi ayu tu tadi ke tuai ari baris muak ke mua. Ari pagi nya sigi endang jelap bai embun pagi ke agi tebal. Lebuh ke datai ba check point ayu ngira tubuh sida laban iya Nangi enggai ke bisi bala ke agi tinggal ba belakang. Baka nya belama ayu tu tadi setiap kali iya ke datai ba checkpoint ke bisi ba tengan bukit nya. Bisi deh siku ari sida ke dia nya enda ulih nampung pejalai laban ke bisi sakit asma. Ka enggai mayuh ngasuh sida tiga iku ari sida ke bukai nya ngulu ke iya nurun pulai ke baruh laban Nangi enggai ke bisi nama-nama utai nyadi. Sida tubuh tiga puluh enggau mayuh enggau mupuk neruska pejalai sida iya nya baru. Pukul sepuluh setengah, bala sida mayuh tu nyau nuntung ba checkpoint kedua. Baka selama mega, datai ba checkpoint nya ayu ngitung tubuh sida sebuat seraya ke ngetu belelak. Enda meh mukai, lebuh ayu ngira tubuh sida, Dia deh ayu tu ngasai bisi utai nyelai. Enti nitihka sepatut iya, tubuh sida iya semina tiga puluh iku nyenggau mayuh empu. Tang lebuh ayu ke ngitung tubuh sida, dia deh sida bisi tiga puluh satu iku. Bah, sapa siku da nambah tubuh sida iya nya deh? Meda baka nya Ayu anak munyi. Laban iya nanggi ngaika bala iya takut. Ayu enggai masau jam iya lalu ngamai bala iya bejalai baru nuju checkpoint ke bukai. Datai ba checkpoint ke baru, baka ke dulu tadi ga, Ayu ngitung tubuh sida iya tang nasib ga genap tiga puluh iku. Tang meh sepuluh iku ari bala kaban Ayu madah ke riri empu Nyerah laban kelelak. Nyadi sida tubuh sepuluh nya tadi pun nurun ke baruh. Nyadi sida ayu semina tinggal dua puluh iku da agi. Sida iya pun neruska pejalai sida iya baru nuju chek poin ke penudi datai ba chek poin ke penudi baka nya baru ga ayu. Iya ngitung tubuh sida sebuat. Tang ke sekali tu utai nyelai baka ke dulu tadi nyadi baru. Sida iya nambah siku tubuh baru. Semua tubuh sida sepatut iya semina dua puluh iku aja tang meh tu nambah siku baru. Tu mesti bisi siku ari sida ngaga pengawa ke enda betul. Pia ku Ayu bejaku kediri dalam ati tang Ayu enda munyi. Udah sida ke datai ba halangan ke penudi iya nya rope ladder sepeninggi sepuluh ngagai dua belas meter semilan puluh darjat nanjak. Nyadi orang ke suah niki bukit tauka hiking nemu sida iya au. Ini nah nemu bekeni ka nerang ngagai kita. Nyadi ayu pun bisi meri bala iya jaku tangkan tauka talimat nuju bala sida ke dia. Enti nah ulih neruska pejalai manah nyurut ke diri laban ke nyaga pengelikun diri empu. Udah nya ayu ngasuh sida iya ke bukai nganti bebaruh dulu laban ayu tu ka meresa pengelikun ba monkey ladder enggau silik. Udah ke datai ba datas din ayur tu nurun baru ke baru. Enda mukai-mukai benung ayur ke nurun surup belakang. Iya ngasai bisi orang ari baruh iya ke benung nurun surup belakang nya tadi. Iya nguji merening ke baruh laban ayur ka nentu sapa ke temi enda mending jaku nya tadi. Enda asuh nitih ngai enda nitih pia ku Ayuh bejaku dalam ati. Tang lebuh iya ke merening ke baruh. Dia iya ngasai ke tali ladar ke alai iya bepegai asai ke ka tebelengka ari genggam jari iya. Tak naka ulih meh Ayuh tu ngering ke ati diri empu. Utai ke dipeda Ayuh tu tadi iya nya siku lelaki ke betubuh mensia tang meh pala iya nya dipeda iya lunchung baka pala ikan bam. tauka ikan jerung sereta enggau ngelik iya ke tajam pansut ari mulut iya. Penyawa utai nya ari Ayu semina semeter aja ari iya ke agi nurun nya tadi. Tubuh Ayu lebuh nya kapa nyebut nya begetar enggau naka ulih meh tudah Ayu tu ngeringka ati diri. Enti iya lemi semengat tentu iya deka labuh pia ku Ayu ga. Ayu semina ulih besampi aja iya minta tulung antu ke manah Iya ke bisi nguan kampung nya dia. Muru antu jelu ke benung beduan iya. Kira betengan meh tangga rop lada ke udah di turun ayul. Enda bukai bukai bisi dua iku burung ke nyalang ke terebai enda tentu enda temu hari ni penatai. Meling sida ayul. Burung ke nyalang ti terebai nya meling sida ayul bisi tiga kali udah nya baru iya terebai ke bukai nuju kampung Bukit Sentubong nya dia. Nama deh nyau rindang tu Datai Ayung meda utai nyelai ba mua mata iya empu ke agi kitang-kitang ba rope ladder nya. Ayung peneruska pengawa iya ke agi nurun bukit nya tadi. Iya nurun nadai merenung ke baruh agi semina tak nurun aja nyentukka kaki iya datai ba tanah. Sepengudah kaki Ayung ti baru berindik ba tanah. Belakang iya ditawih orang. Nyadi orang ke nawih belakang Ayul nya tadi kaban iya empu ke benama Ricky. Agi ingat ke Ricky kita bala uchu. Ricky ke tesat dilalai kantu kambak nya. Agi ingat kita ba cherita kita suba. Lebuh seduai aya apai ke begiga maya Ricky tu ke terubah. Enggau ayo apai pulai ngagai menua iya ba Kenawit. Nyadi nya meh orang ke nawih belakang ayul tu tadi. Ricky ke nawih belakang ayul seraya ke bejaku nelai ayul. Ayul, tadi aku bisi meda utai be iku baka bayak tang meh tubuh iya baka kera sereta pala iya lunchung. Ba baruh deh tadi lebuh deh nurun lebuh deh nurun tang meh lebuh. Dua iku burung ke nyalang nya ke terebai nadai agi iya peda aku. Ninga Ricky munyi nya, berumban tu Dayun narit baju Ricky seraya iya ke nelai Ricky. Enda ngasuh Ricky tu madah ke sida bukai semina seduai iya Ricky aja nemu utai nya. Ayu sekali agi meri sida iya jaku tangkan sereta nerangka sida iya semua risiko. Udah nya bisi sebelas iku ari bala bukai nya tadi narit diri nyadi sida ke agi tinggal semina lapan iku. Sida lapan tu tadi neruska pejalai sida ditambah ke ayu empu semilan iku iya nya tujuh lelaki dua indu. Dua iku indu nya tadi benama May enggau Shasha. Nyadi. Nyadi dua iku tu ke bempu cherita ke dikuduan antu lebuh ke gawa ba mua lama Kuching ke bisi ditusi ni suba agi ingat kita bala uchu. Nyadi. Sida maya nya bisi lima iku Iban, dua iku lelaki dua iku Melayu, Shasha enggau Ijoi, sereta siku China enggau Melanau inya May enggau Ricky. Sida iya tubuh semilan pen niki siku-siku ke atas kin ditangkan kayu ke penudi. Udah sida tubuh semilan datai ba atas bukit nya din, enda jauh ari sida ke ngetu nya tadi, nya meh Punjung Gunung Sentubong au Punjung Bukit Sentubong. Sebedau sida neruska pejalai baru nuju punjung bukit nya, sekali agi ayu tu meri jaku tangkan nuju bala iya ke nuju bala iya enda ngasuh sida iya nya nyemai tauka ngumpul utai sengapa ba sebelah jalai enda ngira nya buah tauka bungai pia mega anang kemi bi tauka bira sengapa. Pia ko jako tangkan Ayuh nuju bala iya. Udah Ayuh ke tembu meri jako tangkan, sida pun nerus ke pejalai sida iya baru. Enda lama ga nya, Ijui madah ke denempu ka bira enda lama, pia ko iya. Ayuh pengau ka aja ga. Kira iya pukul sebelas tiga puluh tiga minit pagi, sida ape nyau nuntung ga ba punjung bukit Santubong. Naka empengaga ati Ayuh lebuh nya meda pemanah rampa menua riata bukit. Sentubung nya. Pemanah rampok menua nya ulih dirintai kini ngena leka jaku ba ditu. Gaga sereta puas ati meh ayu. Laban, maya nya ke bedau bisi telipon changgih baka kemaya ari diatu. Semina begamal bekena ke kamera ke ngena kudak nya aja meh sida sebuat diatu tadi. Nya pun mesti ka ngelimat enti ka begamal. Udah ke tembu begamal apa semua, Ayu pen ngasuh Ricky enggau bala bukai niri ke kim kimeh tauka langkau arau. Laban ari ke agi chelap ba punjung bukit nya dia. Ayu ngidup ke api. Ari jai wah Ayu tu meda Ijui ke udah tembu bira nya tadi te jenggat-jenggat. Anak pejalai baka ke kera kena belachan seraya ke belagu ngumai lagu sejati. Ijui ke agi bejalai nya tadi. Nuju Iowa ke Benua Ngidup ke api. Sereta Ijui ke datai ba Iowa ke Benua Ngidup ke api nya, Iowa pun mekat Ijui, ngasuh iya nyaga ulah enggau perangai iya lebuh ke ba atas Bukit Sentubong nya tadi. Ijui semina rerising seraya ke bejaku, Alah Iowa, relaxlah. Come on man. Diatu udah taun dua ribu dua puluh ah, nadai agi. utai ke antu baka nya pekara-pekara pelik ba zaman diatu seraya ke ketawa nyaut Ayur. Ayur semina diau aja ninga saut kaban iya munyi nya. Ayur mega semina ulih madai aja. Ari jauh Ayur meda mih enggau Shasha ke kusir-kusir nirika langkau arau seduai iya. Ayur pernah angkat. Ari ke endua iya ngidup ke api tadi sereta mantu indu dua iko nya ke agi kusil-kusil. Baka tu chara urang ngadu ke iya, Kumang, ambi batu palu kachang nya. Pia ku Ayum jako seraya ke nundi indu dara dua iko ke ngembuan pengering ati ke chukup laban seduai iya mujur datai ba punjung bukit Sentubong maya nya. Kira iya pukul enam lemai ayu ngasuh May enggau Sasha tu manduk ke sida iya May migi seraya ke nganti bala bukai ke agi begiga ke kayu dikena ngidup ke api malam nya. Udah ke temu makai malam, sida sebuat sama duduk ngelingi api ke agi mauk seraya ke ngangat kisi bai hari ke agi chelap malam nya dah. Mayuh utai ke dikerandau ke sida sebuat iya ba malam nya seraya ke nganti mata ke ka tinduk. Jam riki nya memunyi nandaka jam maya nya udah nunjukka pukul sebelas malam. Ari majak chelap nya meh, Shasha enggau Mee tu tadi nya uga getau bai ke kelalu chelap. Sida sebuat pun berengkah ga mulai ke dirempu ke langkau arau. Angkat deh tudah ayu tu tadi, tak pedis perut ka bira. Iya pun berumban ngelawa belawa seraya ke ngemai lampu pichit ngiga alai ke engkeman endur iya bira. Benung Ayur ke agi bira enda mu mukai mie tu nyerau wah ngangau ke nama Ayur madah ke kawan sida iya Ricky ke kena serak seraya ke ngetup tubuh iya empu. Ayur nadai daya bai ke agi benung bira semina mut dalam ati ja meh tudah tuai. Akai aku tu ka bira pena lanting pia ke tudah Ayur temu mut nya tadi. Udah ketemu bira nya tadi. Berumban ga tudah ayu tu bejalai nuju langkau arau sida iya. Datai ayu ba pengkalan langkau, dia iya meda ai liur ijui nyau bentali baka liur engkulit sereta mata ijui burai. Enam iku ari sida ke lelaki benung masung tubuh ijui ke agi ngelingkang. Ayu, bekenih tu? pia ko Ricky nanya ayu ke peluah tang meh Ari mea nya chelap. Ente ah, ni ku nemu ukai aku tu maneng, pia ku saut Ayu nadai daya laban Ayu enda nemu beka ni sereta enda nemu nama utai ke patut digaga iya. Iya mega pandak runding ditambah ke agi iya irau ke pengelikun bala iya ke kelebih agi ijui ke kena serak nya pemuas Ayu ke berunding dia deh. Baru mea ingat ke peransang ke diajar niang aki iya suba. Ayu ngingat ke leka peransang naka ulih enggai ke leka peransang nya bisi salah tauka bisi tinggal. Enda lama udah nya Ayu ngambi tanah mimit ba jari iya lalu dingkahka iya ba pala Ijui. Ayu lalu macha leka peransang nya. Nyadi leka peransang nya munyi tu. Ari langit remang bejaga sumpit laja buta mata juring temilah meragan Ari tanah mansau beulang pepat duku ilang bauh buak tingkal rang Enserua tasik ulak mulai begelumbang Banchak sangkuh mata dua nyelepi chiak nampik pun berang Manjung nyumbuh bujang kampung puang Pangka peti mandam pun pah ngentak pun Rusuk muda. Nyadi bisi empat genteran leka peransang tu aku enda nyebut au ini enda macha ke ba ditu laban ini nangi ngagai ke kita bisi salah guna aaa enti leka peransang tu salah guna iya tau ngasuh kitai jukat. Nyadi leka peransang tu inya siti ari aaa penemu kitai kelia. Nang iya asal ari kitai Iban empu ke suah dikena aki ini kitai kelia munyak. Enti bisi utai enda manah nyadi lebuh maya sida ke bejalai ba sebelah kampung puang bejalai ngasu beburu sebelah babas ke nya iya tadi peningau. Nyadi kitai pulai ke cherita baru. Bisi tujuh kali ayu macha leka peransang nya peda Ijui rebah enda lama udah nya Ijui ngenyit angkat dua-dua seraya ke bejaku. Iya nama pengawa kita Ooh gaga sida iya meda ku tinduk pia. Ii meh. Syok ah meda ku tinduk pia. Pia ko ii jui seraya ke nundik tudah meh. Meh nadai meh jaku peda ka sema tua pala ii jui. Ayo berasai lantang ati meda ii jui ke kena serak nya tadi udah pulai baka selema baru. Ayo mai ii jui pansut ari langkau arau nya seraya ke mai ii jui tu berandau. Ii jui. Nama deh bisi ngaga pengawa kena manah tadi? pia ku tanya Ayul. Eh, nadai ku ngaga pengawa nama-nama. Aku semina nyunting sumit misai ba mua anak patung kayu ke enda jauh ari palan ku ke bira tadi, pia ku saut Ijui tu baka ke nadai penyalah. Nyau melut leka mata tudah Ayul ninga saut Ijui munyi nya. Ka pe enda utai udah nyadi. Munyi ku sempama asek udah nyadi bubur. Ayu anak munyi semina ngilik kepala aja. Meda ulah kaban iya Ijui ke tatau. Tambah mega Ijui tu sigi enda ulih masuk ajar. Malam nya sebedau sida indu kediri Ayu meri jaku tangkan baru. Laban sida deka nurun tumu pagi sebedau dini hari laban enti sida iya laun nurun ke baruh Enggai ke embun pagi nya lelo enti embun nya udah lelo rob lada basah sereta lichin pedis sida iya ka nurun ke baruh. Sida sebuat pen sama nindu kediri empu urung iya pukul satu pagi bai ke chapuh laban ijui ke kena serak malam nya. Pagi nya ayu bisi mimpi betemu enggau dua iku indu ke chukup iya pemajik-majik. Nyadi siku ari seduai iya bejaku. Sigi baka iya nya ucuk penguji anak pungka lelaki. Nyadi kami dua itu ke muru muru utai nya ke peda kita pagi nya tu tadi serta muru iya jauh ari bukit tu. Nyadi, Bungai ke ada ambi bala nuan nya asuh anjung iya pulai baru dini alai iya ngambi nya. Enda berasai ayu pun tedani. Lebuh iya tedani, lama ayu tu ngenung ngenang ke mimpi iya nya. Kada enda burung ke nyalang ke terebai musin kami pagi tadi. Nya kini indu dua iku ke ba dalam mimpi aku nya pia ku ayu bejaku kediri berandau nengali. Tang sapa ga orang ke dipadahka seduai matah ke bungai nya ga. Meda baka nya ayu lalu angkat embungas mua iya. Pagi nya iya lalu betanya ngagai semua bala kaban iya sapa bagi sida ke bisi mai tauka matah ke bungai enda gira enda ngira dini alai sebelah tisi jalai tauka dini-dini alai meh. Udah nya Ayu lalu ngalai kediri empu baru. Kira iya pukul lima pagi sida sebuat bekemas sereta perengka seraya ke bebuaika sampah. Mayuh meh pengawa sida iya baka madamka api. Lebuh ke bekemas nya sekali agi Ayu tu nanya bala kaban iya sapa sida iya ke bisi matahka bungai. Mei pelalu nyaut enggau lengkas. Ai dit. Pia, ko saut meh tuchum seraya iya ke mantai ke mungai ke dipatah ke ari dalam biak mak iya. Meda baka nya ayu lalu ngasuh meh tu nganjung bungai ke munting ke dipatah ke meh enggau lengkas. Nyadi bungai ke munting ke dipatah ke meh nya tadi tumbuh enda jauh ari palan langkau arau sida iya. Nya ke dipatah kemi tu tadi. Ninga ayu ngasuh iya nganjung nya enggau lengkas. Berumban meh tudah me tu tadi nganjung bungai ke munting nya ba palan iya ke ngambi nya tadi. Sebedau pukul enam pagi sida sigi udah mupuk nurun datai ba baruh bukit kaki Sentubong nya enggau likun datai ba baruh nya din. Nyadi jerita Bukit Sentubong kitai abis naka tu aja au. Ila ini deka datai baru mai ke kitai jerita ke baru. Anang irau, kitai agi mayuh jerita ke bukai ke empai di pansut ke ini. Nyadi naka tu dulu ari aku ini manang Doraemon. Bye bye.